hello guys saka mulast video tataura about padding and uh, muprevious racho tataura about margin uh, tichanyanya kuzvinzwisisa patichange tichizvishandisa kumberi apa was introducing so that patichange takushandisa munge muchinzwisisa muchazonyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei nemusiyano nezvese everything and saka muthis video uh, tinoda kuti izvo tigadzire ndirikuona kuti mavhidhiyo edu taine mavhidhiyo akawanda sofa tisati tanyatsoona kuti chii chaiso chaiso chine chekuita nesocial network and saka munext vhidhiyo medu ndomataa kunyatsondofocusa nechi nesocial network yedu tichitotanga kubuild up the social network apa tachimbodzidza mabasics um, so ndisati ndanyanya kutaurisa letus get into the video ranhasi tidzidze the last puzzle chinhu chatinoda kunyanya kudzidza tisati zvimwe zvese tichazobata tichienda mberi mune this video tinoda kudzidza about macolors and mukaona kuti apa pasofa tatingoisa macolors tachingonoti red toti green tichiita macolor zvichireva kuti kana uri munhu asingazive makala toti une certain kala yauri kuda unogona kutambura kuti unyore chi kuti uise kala especific kala yauri kuda because makala anosiyana nemashades nezvinongosiyana siyana and so let us clear i just want to clear this stuff chasara tine container because ndo ratinenge tichiitira maexperiments edu okay so ndisati ndaenda kumberi i want to teach you about something ndichangotaura zvinhu zvokungoti munzwisise kwatiri kuenda don't go much on it eh, tichazozvitaura kumberi patichange tichidzidza tichienda kumberi but for now ndoda kuti mubate ndisimple terms mucomputer tine kana muchiri kuziva pepe kuchiri kuitwa vakaita mats nana o level kwaitaurwa nezvebinary and tichitaura zvemanumbers ari kubase ten ana base two pane muno vhidhio toda kutaura nezvenumber yebase wat base sixteen hanti oh, sorry

and if u are in base 16 hatina manumbers ekuti zvo anenge aine two manumber for example kuti ten ina one nazero kana eleven ina one na one and hatina manumbers akadaro uye tiri kukaunda kusvika kuna 16 painenge iri base ten tine chikaunda kusvika kuna ten painenge iri base two tine chikaunda kusvika kuna two ii base 16 but still tiri kuti hatina manumbers ane two saka tinosvika sei kuna 16 and ne

eyi ari 11 fr 15 and saka manumbers aya ndinofunga kuti makushaya kuti fese rodzidzisa zvemanumbers aya anomboshandei ndeyekuita sei manumbers aya saka when weare using macolors uh, ku kuno kuhtml kwedu tinoshandisa anonzi macolor codes and macolor codes aya uh, tine inonzi rgb rgb like this and so instead of putting kuti color red green yellow chichichi takutanga kushandisa mavalues macodes edu handi saka pamargb tinotizvo um, alright regai ndimbomira kutaura about rgb tichaidzidza kumberi ndingazoconfuse regedzai tienderere mberi nemanumbers edu sezvatiri kuita kana tichitaura about macolors handi tikuda kushandisa yacho inonzi rgb format iyoyo handi but rgb yacho tiri yakamirirei yakamirira kuti we have a color of red we have a color of green we have a color of blue and like this we have a red we have a green we have a blue munzwisa saka why red green and blue because macolors ayo ari three mukanyatsomamixa nemashades akasiyana siyana nechi nechi handi zvino zvinocreata almost macolors ese ndo panobva pamacolors ese handi saka tichishandisa vana one to f wedu taakukwanisa kucreata macolors atinoda ese how do we do that for example let's say kuti utaridze kuti uri kuisa color code you use hash and kuti ticreate a red color saka one wedu orit manumber sedaya sorry so mamuine maquestions okuti why is it that tine 15 panapa patisina 16 its because kumacomputers tinotanga kuverenga pazero i don't know why ndakanganwa kuincluda zero and kumacomputers we start to count pana zero hatitangire pana one tinototi zero one two saka kana akadai so isai ndo 16 zero is a value inotori nevalue yakatonyatsotomira yasiyana nekuya kwekuti nechingoti haina zvainorevani saka macolors edu kana tikaisa ari mazero handi ari mazero so saka tiri kuisa mapezi emakala tine tichiisa paR tiri kuisa two mavalues, paG tiri kuisa two mavalues, paB tiri kuisa two mavalues. Saka kana ese ari mazero zviri kureva kuti tine tine black and so if we save you see we have this uh, black background why iri black because mavalues edu ese takamadzosera pachi pazero ari pastarting point pastarting point pedu pachi pazero saka kana tichida a red color and since kuri kuna ara saka pure red inouya kupi inouya kulast handi apa patatangira kuno kuzero saka red tine tichisa chi maf tikaisa maf2 like this oh sorry ndaisa pasiripo totuma f like this and it means kuti tinongori nered hatina kugreen ku hatina kublue hakuna and which means that this is red let's say we oh sorry let's say we want a green only tikaisa our highest value which is f and say if this is green and for blue you guessed it ma f again like this is blue and so let's say takuda kutanga kugadzira mamwe macolors kana okay tisati tatanga mamwe macolors ukaisa ma f pese and ese ari ma fs including i um, f tinowana color what white tikaseva kunoko hatikwanisi kuona because background yedu yagara ndechi ndeye white so let's say wakuda mango macolors akasiyana siyana and ndopatava kutanga kumixa tichishandisa machi mavalues edu kubva pana 0 kusvika panani pana f let's say kuti tine red neblue kuti tigadzire purple tikaisa mazero panapa apa and tikaseva we have kinda like ndo zvakada kuita purple pink sort of in makala handizivi and tikamixa zvavafanira kuti zvokuti tite tikamixa um, mm, ndoda kutsvaga macolors atingamixa handina kunyanya kuita zvemacolors guys saka panapa patakutomboita toti zvotaisa red panapa patoisa zero like this we have a yellow color yellow taigadzira sei because tine red yatamixa nechi negreen tinobva taburitsa chi yellow saka aya mavalues aya takwanisa kumachinja munotogona kutoisa two na three panapa yakutoburitsa a red like color moisa tongoti zvokaisa na a iri buditsa yakaita orange unogona kuchinja panapa pa oisa mm, kana kuti rekedza iti se 55 iri kudisa a certain green because green yedu iri high panapa blue yedu tobva taisa kana ee yave netypo yekablue kayo kaibudisa totizvo uri kuda um, uh, let's say 02 and we say maybe 84

and zvekuti color yese unoiwana pachi pamacolor codes aya saka unoisa color code unoisa hash wobva waisa rgb wako each and every color pana rgb inenge yakamirwa netuma values mavalues acho uri kumatora pamanumbers from 0 to what to f zvandambotaura zvaisa confuse in this scenario a to f ari kuonekwa semanumbers a yakamirira 11 b gh and saka wadzidza izvozvozvo enda unotamba tamba nemacolors ako uchichimbonyatsonzwisisa uchimixa mixa uchiona macolors akasiyana siyana anobuda and but tisati tapedza since tichishandisa vs code ukauya ukahighlighter like this inobva yakubuditsira this uh, screen saka panapa mukaona pane rgb yatichazoitaura kumberi pane zvandaregerera kuitaura but tikaklika pakai rgb inobva yatidzosera chi mahaishikala saka tikatanga kutsvaga macolors tichichinja chinja kunoku muri kuona kuti yakutotanga kutotipa machi ma macolor codes akasiyana siyana zvichienderana any color is there amwe unototi zvepepo iyi ndo yatiri kuda takutoseva and which means kuti pepo yedu tajoina a na f eh, anzi an eight na f tikaisa four na c tikaisa a na zero muri kuona mumavalues aya hapana iri kudarika f hapane less than zero and saka ndo zviripo panyaya yemacolors this video ndozatira nyatsoreba and zvimwe zvacho zvogona kunge zviri confusing but batai zvandangokuudzai kuti mubate ndo zvakanyanya kukosha so munext video medu tichatanga kufocusa on creating um, the social network saka guys repeat this video munyatsonzwisisa pane izvi but zvimwe zvacho mukasanzwisisa don't worry as we are learning tichienda kumberi kana mukatasa matax chaicho yakokutanga aitoconfuse but patiri kudzidza tichienda mberi zvinhu zvamavakutanga kujairira muchinzwisisa same applies kune zvese zvatiri kudzidza the more will be learning and the more yamunenge muchiunderstand saka thank you for watching see you in the next video